Wel, bore da yng Ngharad. Dyma ni yn lan loft a diwet yma yn Llambed. Ac ar fore di llun y dyddegfed o Ebrill, sef y diwrnod cyntaf, dych chi fel siop wrth gwrs yn gallu agor eich drysau. Felly, mae wedi bod yn ddeuddag mis anodd yn dydy. Chimo, beth yw'r heriau dych chi wedi gwynebu dros y deuddag mis diwetha? Um, just cael siop dros nos, um, a dim lot o rhybudd a fel unrhyw un arall yn bersonol um, sioc i'r system a newid ffordd o fyw a ar ochr proffesiynol wedyn gorfod meddwl sut a gynta a ydy cwsmer dal angen dillad um, yr wythnos gynta wnaethon ni cael ni yn gofyn i hunain a ni pobl moyn i rhoi pethau ar y cyfryngau cymdeithasol gan bod ni... o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, yr ansicrwydd oedd yn herio arno ni. A wedyn, ar ôl cwpl o wythnosau, wnaethon ni sylwi bod pobl angen pethau, um, hyd yn oed bod e fach o pick-me-up. A felly, yr her nesaf oedd sut i mynd ati i gallu ddangos dillad yn ffordd diogel i ni fel staff a hefyd um, sut o'n i'n mynd ati falle i mynd â pethau adre i, i werthu a drwy pwy sianel yw e'n gwerthfawr so o'n i'n eitha ffodus bod yn eu cyfrynge cymdeithasol. So ie, yeah, dyna'r heriau dwi'n credu. Felly, chymod, dych chi wedi gofod ymdopi ac addasu lot dros y flwyddyn diwetha. Y mae ffordd dych chi'n meddwl bod chi wedi gallu gwneud hynny? Chi wedi cyfeirio at rhai yn barod, wrth gwrs. Ie, yeah.
yeah. um, cyfryngau cymdeithasol, cyfryngau cymdeithasol, cyfryngau cymdeithasol. Like, ni wedi bod yn siarad beth yw Facebook, Instagram, Um, am mor gynted a wnaethon ni cael, ni'n eitha ffodus bod gyda ni dilynwyr um, a o rhan cwsmeriaid, cwsmer lleol, o rhan dim jyst lleol yn y ffordd geographical, ond hefyd um, pobl oedd yn loyal iawn i ni, achos bod ni'n gwneud pop-up shops o cwsmeriaid ni lan yn y gogledd, cwsmeriaid lawr yn Gyrdydd, o'n ni'n gwybod bod y dilynwyr um, na gyda ni, felly um, jyst eithon ni ati i rhoi pethau ar Facebook a be wnaethon ni dysgu oedd y ffaith bod yym m- bod y cwsmeriaid tu allan i Llambed actually yn cael fwy o siawns i gweld fwy o'r casgliadau achos o'n i yn gorfod mynd i'r ymdrech i rhoi pob dim ar Facebook. So falle oedd e'n neud fwy o chwarae teg i bawb. So ie, yeah, Facebook a Instagram a falle fwy o fideos, falle o'n i wedi um, um, ar y dechrau falle rhoi ffocws ar lluniau a statuses ond fel falle Fi'n credu oedd pobl yn fel isie siarad y pobl so ethon ni ati i neud fideos yym odd 'na un pwynt pan nethon ni mewn i'r fire break yym dath ugen o bocsys mewn i'r siop a so dros nos wedon ni reit bydd rai' ni neud trw yym cyfres o fideos ar Facebook o what's in the box so bob bore o'n ni'n agor e fel sort of advent calendar a a wnaeth hwnna helpu fi. So jyst meddwl tamed bach tu allan y bocs. Na, ardderchog, lot o syniadau da yn fanna, a dangos hefyd mor hyblyg dych chi wedi bod yn, yma yn Lan Loft ac wrth gwrs efo Janice i lawr yn, yn Diwet wrth gwrs, ynde? Ie, ie, dwi'n meddwl. Ond wedyn, wrth i ni ddod â'n sgwrs i ben, um, be da chi'n meddwl da chi wedi uh, dysgu fwyaf yn ystod y deuddeg mis diwethaf o ran y busnes a hefyd allan yn bersonol? Um, bod Beth bynnag sy'n rhannol, falle bod e ddim yn mynd bwysig anyway achos gallu rhywbeth fel hyn digwydd. Fi'n credu mae hwn ar lefel personol a o rhan busnes. Um, a ni wedi dysgu bod dyn ni um, cwsmeriaid real, real loyal dyn, dyn ni um, hyn o beth sydd wedi digwydd o pobl yn mynd, really mynd mas o ffordd i cefnogi ni. Ond nhw'n ei trwy bod nhw'n prynu t-shirt fach neu rhywbeth bach. So fi'n credu bod, bod ni'n mynd nôl i normal, um, jyst canolbwyntio, wneud siŵr bod y ffocws ar y cwsmer um, a so wneud siŵr bod y sianel yn hyn o bod ni yn y siop, bod ni dal yn cario mlaen y cyfryngau cymdeithasol achos um, mae rhaid ni newid gyda amserol hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn i ti Angharad am dy amser bore yma, um, ar fore prysur yma yn Lanloft wrth i chi ailagor Ac ga i ddymuno'n dda iawn i chi ar ran pawb ohonan ni yn dy- o- a darllenwyr Clonc yym efo'r busnes a a dymuniadau gorau i chi. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch.